Happy Sabbath. Mkimo wendete. Amatunda nari koria akaguni nagorete iga. Mbeke mono. Ah, ndero ne chiro nacha. Mbogore tiendagere yane iga.

Twasoire obotaka ime sana. Bono rero ne chironda every Saturday ngocha ande chiroda nkobaorokia inde ngokora. In fact omonto ore across no omo Africa obwate chi handbag. Kere handbag chire emesa igoro one is ten dollars. Oyonde across iga abwate chi chi phone cases ab- abegete aka ne chi space isato. Oyonde okoboko kwane iga abwate chi t-shirt. So ntaete nkwanere igoro y'endamwamu okay egento nkere tobwate ase abagusii naende ngokwana buna omogusii ore oiboreire gusii omanyete abagusii buna togokora ebinto biaito naende omonto okong'ire os o interact ne chikabira chinde ase emiaka yane naende ogokinia abana bono ekero nare gokina kare engaki eria yaito. Tata agamanyete ng'a omomura omonene kachire university onyorire emeremo bo ne family yabereria. Abagusii ebamanyete ng'a omwana oyomo kabiyokire kabichokire kabichokire abande babichokire. Otobwate egento gekorokwa ng'a communal success. Omwana onye kobwate abana ikomi oyomo ore successful abande neba batanya gokora emeremo. Bono. Mama omino na tata omino egasi yabo nokogotebi bono buna my oldest brother omwana o tata omonene number one out of um, out of 21 egasi ya my, my brother noko make sure ng'a abana bamwabo ba- basomire noko make sure ng'a abana bamwabo narenge professor ari nairobi banyorire chisukuru yaani my brother eh, nyasaye namo- namorangeretie egasi ya my brother No ko make sure buna abana bamwabo babere successful. Tomanye gocha iga iga America, abana abanto baria twanyoreire abana iga iga. Omwana first born, omwana first born kenga akoigwa omosibwa. Naende kare, ekero omwana first born yasirire, efamiri yare goteba ng'a efamiri engima yasirire. Because omwana first born ata succeedeti nere ogwente a succeed abwate abana bande. Lakini bono egento eki giatoreteire obotaka gose Abaikuyu, ekero ngokwana na Abaikuyu, Abaikuyu bare gotebwa ng'a ekero omosacha anyuomire, aire mokaye, agende achie ko- gochaka efamiri yaye. Kare ebori ng'a onye koiboretwe na mama omino na tata omino oyomo, abaibori bai- baino babairire esukuru, obu- mobwate equal opportunity. Nki gekogera Abagusii intwe totagete Totebererire gosaborera omwana oyomo chibesa, totebererire gosabera omwana oria ogokora emeremo, abande baikaransete. Naende aba nabaibori ba abamama rende bare in their eighties, abaibori barenge in their eighties, abaibori bare in their nineties bono, abande abaibori bande bare in their seventy, eki ne seventies, that was part of eculture ya omogusii. Omwana oyomo kabichokire, abande bonsi they will be they will be fine. Bono eculture emanye twanyeimokiri twanyeretire iga iga America. Omonto obwate abana bamino iga iga America, nore iga iga, egasi bagotigerete Kenya yaba abori gose yaba ebinto binde ama abamate ekero bakure, ebatigerete omwana oria ore first born. Gose omwana oria, abaibori bakagerete ng'a nabwate chibesa. Aya, tiga mbatebie estory ende bono ase naende ngokwana through experience. Nimbwate omoiri one, ekero tware gokwana rinde togachaka gosilikana iga to- ntoigwana na omoiri oyio, togaetana, yaani toga disagree buna abanto bago disagree botambe. Omoiri oyo bono noyo are igaa iga arenge nka akamanya gocha igaa acha igaa. Ekero acha rende kawaida okwamokaribisha kwa- go- ko- kwa- kwamokonya o- osettle ase akonyara, na omoiri agasettle.

inyore every week erinde nchake go focus on my family. Akamboria ng'a ogwakagete ng'a nonye tware gochia kobera buna Kenya tonya gotaka aa. Omoiri oyo omboreti iga oyo no omoiri ekero abana batabwati school fees narwa ekero akarwarete orangeria ng'a nindwarete toma ebesa. Ekero ebinto bitakari buya orika ng'aki gento gete gento gete Toma chibese. Ki? Ing'o ontomere chibese? Ng'ina mbuya mono baba. Umm. Vivian mbuya mono ase okong'ancha. Bono omoiri oyo, oyo nomoiri one, manya omoiri oria bono inche those days emeremo ngokora ne ebere, insa chinde etato. Bono kwa gwetiga, gwatiga abana bao, gwatiga kogora amaremo, gwatiga kera egento, kwanya gosomeria omonto abana. Omoerio omonto oyio abana baria bakobichoka bago omonto oiga agocha agocha ogocha na abana okobichokia abana ogocha. bamenye korwa ororo omonto akoboria omonto omonene, omoiri oo, konywa okoruera abana eschool fees, ta tari ng'a are gokoiraneria, iga are go- kware komoruera efees buna buna omoiri oo erinde abana bakore ki basome. Amanye gokoboria ng'a go- gwakagete ng'a ka togocha gotaka obogima bwaito bwensi, aye riria kware gokonya omoiri oyo, nkwarengereretie ng'a ogwatagete babere obotakani. Aya. Abanto baria mokageire emino ng'a naye ore successful, abanto baria mwakageire ng'a abana ba nyarebe, abana ba nyarebe, erio ne customer egocha iga aria, ndarebe customer mh, erio nasiberia. so nkwarengerereti ng'a nigo otagete okonya abairi aba bao ng'a bagenderere kobera ogotaka ime. Gwakaete ng'a abairi aba okobakonya nabaria bagocha bakore ki? Betenene. Onye nare goteba ng'a abanto baria barenge baria bare successful omwana oria omino omanyete ng'a nabwate chibesa, eh, abanto baria bono totebe nonya na abarai, abanto baria aria gosii bamanyire ng'a nyarebe nkwenyara aria, nyarebe nkwenyara aria, mbaete morigererie abana babo, abanto baria barenge ng'a nabwo bamanyire ng'a mbuya bare. Egento abanto kiaberete abanto baria abange ebatigete chifamiri chiabo. Bakagenderera kogokia abanto bande, bakagenderera koruera abana b'abande chifiisi, bakagenderera koagachera abanto bande chinyomba. Iroko abagaambi aba, okonyora omonto agokora egento erinde asikwe. Lakini abanto aba, aba bakageire koba successful, mbabwati bwamate buya na mokaye, mbabwati bwamate buya na na mong'ina oye, I mean nomogaka oye, gose mbabwati bwamate nabana babo. Onye nkenye abanto baria bare successful, bono okonyora ne chimaid barigete, Baroche ng'a bono baikerire, bana babo mbari kobundia korugwa, bana babo mbari kobundia ase koabusa, tware gokwana nomosubati gete agontebia ng'a omwana o seventeen years old ng'a nere akorugera. Ng'aki mokorugera omwana ore seventeen years old? Omwana ore seventeen years old gese agwenerete erugere? Oyio na omwana ore form three. Inki okorugera omwana aa America ore form three, aye ng'ina, aye ise, ng'a ikonyora orarwara rende, orakure rende, omwana oye ochi komenya mwabande, ng'o ogochi komorugera? Anyway. Back to the point, abanto aba bakageire ng'a babwate bare successful, batiga chifamiri chiabo, batiga abana babo, bagenda bachia korigia chibesa erinde bagokie mama, erinde bagokie tata, erinde bagokie abaamate, bono aye omonyete noroche buna nkorigia chibesa ebi echiro rero embeo, rero embeo iga yarenge endorose eh, lakini bono ontigete abana bane nyomba korwa saa kumi na moja mpaka bono, nde iga iga nkorosia chibesa, omoibi amanye gocha. gose mama amanye agontebia ng'a yaya peni naye nkwenyare ore, karatomere nyarebe chibesa. Omonto oria ngotomera chibesa ere araire nabana baye. Omonto oria ngotomera chibesa ere nere ogokoba abana baye mpaka esukuru. Inche because inde emeremo rioka rioka na abanto ngonya goakana bankobere abana. Inche because inde emeremo rioka rioka okoruga. Timbwati inse omonto onde igete okorugera abana. Iga abana mbamaeti koruga. Kwarorire? Iga abana mbamaeti koabusa. Bono, abanto aba ba neglect abana babo in the process yo yokoorokia ng'a they were doing well. Naende mbono erigererio riya, inchuo iga iga America. Abanto baria momenyete emeremo, abanto baria momwe momenyete emeremo chi double iroka nursing, abanto baria babwate emeremo chi group home, emeremo eria ekwa allow chi double chi nursing home. Emeremo eria egogotebia ng'a ribaga kware kogenda nyomba ya gokania ng'a yaya. Eh, abanto baria more registered nurses, LPN, CNA, home health aid, abanto abange motigete abana nyomba boka. Lakini chibesa chiria mokonyora, oikaranse rituko erio morigereria ng'a chibesa echi chionsi pi nabeire nkonyora ng'ai chigochia. Twachire konyora ng'a abange, chibesa chiria mogokora chi nursing home, chibesa chiria mogokora chi warehouse, chibesa chiria ogokorera chi double. toiretie bana bao vakeshoni, toiretie bana bao baragere dina, bana bao mbari kobeka bikoroto biya, bana bao tobarikire timwarimu, lakini mosubati omino okomotomera chibesa ng'a omwana naremeire gento gete gete toma, ng'a omwana naremeire gento gete gete toma, kwanya gotoma. Oroche iga aria bono abanto nare kobaorokia. Oroche omonto oyo nare koaorokia atarachaka kopack, oyo obegete ekwere ende chisemi, chikesi chie chisemi, oria bwe emebuko oyo, emebuko yaye yonsi yonsi ten dollars, okay, inche nonde iga, aya bono aye chibesa chiria gwakorera chidouble inko nkenya ogochibeka, gwachibeka empesa, chibesa chiria gwakorera. Gwachitoma gochia Kenya, abana bao ngoki nabare? Abana bao abande motigerete abareri nabwo bakoba batibongire abana. Abande abande motigerete abana na abande ne chikazini chiabo chiatibongire chikazini chiabo. Bono ebori ng'a ng'aki abana aba kaa ng'aki bagocha koba onye aye komenyete emeremo. Chibesa echio okonyora ogosomeria abana bamino, chibesa echio okonyora ogore amaremo. Kaa noirane chinsa echio onyore obeere nabana bao tokonyora. Naende, inki gekogera intwe abagusii tokogenderera ki bwai kwaiboretwe na mama omino na tata omino mokaiborwa abana nane, mokaiborwa abana osirini na moja, mama omino na tata omino bakabasomi. Inki gekogera togochaka kogenderera egento eke gekorokwa ng'a communal success kebwate endamwamu? Mh, bono oroche omoiri oyo nore gontebi igo buna ogwakaete ng'a togocha gotaka Mburumaiti bono iga aigwete ng'a ninde amwabo, ng'a ogwakaete ng'a naye ogocha koba etajiri aye bweka, ng'aki inde etajiri onye nkooni ebinto echiiro, ng'aki ore etajiri onye gogoclock in and out torachaka biasara biao riria oraire biakoroser chibesa. Ekero omoiri oyo one agontebia eng'wana eye, mbore iga aroche ng'a ande etajiri, lakini tinde tajiri. Moiri oyo one tachieti komanya ng'aki. Konye Penina ne chire akooni, konye nemeremo ebere agokora, konye egento kachire rende Amerika aroche buna ngokora ense ere, nabo aroche ng'a nonye nere nemeremo ebere agokora, nabo aroche ng'a besa enche chisaini iga iga, ing'aki abe omwango gontebia ng'a gwakaete togocha gotaka aa. Naende ekero ogokonya abana baria babe bamura bamino na abana babasubati bamino. Ng'ina agendete kobatebia ng'a noigwete buna togokwanerwa because tori koa mwana besa otaramosomera, tori koa ng'ina chibesa otaramosomera. Ng'aki otabete omosomeri oroche nabogete aa five in the morning, embeo yansunyontire rero igo, rero yarenge yaani mpaka amagoko nacha goikaransa egari ime, akire Nyasae nimbwate egari ime. Ng'aki oroche ndae abana ba mosubati ominto chibesa timbao timbao omosomo, ng'aki ndae abana ba momura ominto chibesa timbao omosomo, ng'aki nkoa momura ominto chibesa timosomere ng'a yaya chibesa echi nakorerete emeremo. baikaranse nabana baria babatebi ng'a eanchi eye nigo egokwana iga egoteba ekaete ng'a mogocha gotaka, bakwana igo ng'a nomokia bakobeka abana lakini bamanya korwa ororo barete oboamate obobe ase abana. Kwarorire? Oyo bori rero ng'a oranyore eka accident, egari egotwome, ng'a ng'a oragoakanere enyomba, mosubati oyio omino ogotomera chibesa gochia Kenya, momura oyio omino ogotomera chibesa gochia Kenya, naye agotomere chibesa oakane enyomba? Nobwate elife insurance? Nobwate chibesa osebeti ogocha goakana enyomba America tebwati mabera Nairobi tebwati mabera ii oraru Nairobi oru Mombasa aria osomenyete ogende ochiko ochiko kobera gusii no survive onyaye gokonyora chibesa chiao okonyora gwa gwatomera abairi bao aya egento kende abasacha abagusii banarete mono mono abasubati bono nkoba kora bare Lakini abasacha abagusii bono eki nakio egento motang'aine, Koinvest na mama omino, koinvest na tata omino, koinvest na abana bamino. Onye kwanyuomete mokao, mokao nigo okore are emeremo, gwachakire efamiri yao, naki okoimoka ochia kogora oboremo na mosubati omino, naki okoimoka ochia kogora oboremo na momura omino. Naende nomanyete ng'a abanto abamo mbari koigwana, nomanyete ng'a sibling rivalry nero ororo, nomanyete ng'a gento eki ngecha korwa aria buna bono ebinto biakong'ire. Oborimo okagorete Kenya kanto okoenda nchikorwanerera oborimo ncha koa abana aba bane iga America oborimo akogora na momura omwabo oire chibesa kware gokonya omwana ogo iga agende ecollege kwa noche nonye na ebikobo ebio birabete ribaga kware gokonya omwana ogo iga agende ecollege anga bono togwakanera abana ba baito chikollege ribaga kware gwakanera omwana ogo agende ecollege iga iga kwaimokia chibesa aye gwasomia abana ba momura omino kwaimokia chibesa gwakora invest na tata omino. gwakora investment na mama omino, na mosubati omino na bamura bamino, kwaira chibesa okorerete emeremo, tari ng'a chibesa obwate ebiasara chigocha buna buna Walmart iga buna Hilton, tari ng'a chibesa chikogochera koo oraire, kwaenda gwa clock in and out gokonyora chibesa, kwaira chibesa chiria kwa invest na abairi bago mh. Lakini tobwati inse okobera nabana bao, orache oirwe enursing home, nigo ogocha gokorora enursing home, orache oche abe buna rero kwarwarire, abana aba bao mbache bache gokorenda because bono aye chibesa chiao okonyora chionsi chionsi ng'ai ogotoma inko ogotoma. Aya, egento kende, endamwamu nere ekogera abanto bare abataka. onye kore omonto otabwati chibesa, onye kore omonto oremeire, onye kore omonto obwate chistress, endamwamu, endamwamu egokoo ogosoa obongo yaira ribaga riria kware gocha korengeria ebinto biamagenderero, biagotebia ebinto binde ebiao, biagotebia ng'a bono penina iga are iga na iga na iga, gwachaka korigereria obobe bwane. ng'a akagete kwanyagonsabera ng'a egento getakomobera, omosacha oye gaki atakomotiga, mokaye gaki atagocha amotige. Yaani bono ribaga okorenge eria onkorere ebinto bigonkonya, eh, onsupport, gwachaka korenge eria ebinto biragere, ebiasara ebi biane bikoreke bisareke, gwa occupy obongo bwao na endamwamu. Endamwamu eye ekero gwa- ya occupier obongo, kwamanya korwa ororo kwarwara. Ekero kwarwarire, amatuko make iga emiaka ebere, buna bono omoerio oye ekero ka gento gesa komobera, arware omonto amanye kondangeria ng'a nyarebe orwarire. Inki kiamorwaria? Ense ne endamwamu ya occupy obongo bwaye, ochaka korwara amarwaire bono, a- ere tabwati positive outlook, naende toka ang'e amang'ana aria antebete ng'a nanyebete, na inche ni- tindanyeba, naende omoerio oyo tindageti tochi korima esemo. Because eriota eria mbekerete neriota ria diabetes, tingokora emeremo nchandeke nchandeke ngokonye gosomia abana, tingokora emeremo nyeri ne ntabwati ntarengerereti kende gionsi, omanye gocha gwaikire America omanye gontebia ng'a gwakaete ng'a twensi nabo togocha koba abataka, eh emiaka yonsi ng'a bono naintwe twachire igaa, omonto agogokwanera amang'ana amakong'u, oyo nomonto okonye bwesacrificete. Eri neriota rire ase 'nde, na eriota rire ase are. Naende monto oyo, kende nkeyo togochia goikaransa tokwane bono, nonya nogosonsorana koria mware goteba ng'a omonto mososorane. Ekero gwakwanire amang'ana gete ase omonto obeire iga agogokonya, omonto oyio iga agocha okorusia ororo otebe ng'aki nyarebeti ntaeti mang'ana aya. Kwarorire? egento kende, ebibe ebi togokora endamwamu eye tobwate ya abana baminto, ya abaamate, ya abasaani, ya emeremo, endamwamu eye togokora ng'a abana bao mbakoroche. Obokaete ng'a abana mbakoroche ng'a nobwate endamwamu, abana bao mbakoroche, oroche nakorire naberera mpaka ebikorwa biomire. Onye netachirinde anga noonde iga iga, ebikoma bigocha kwoma. Bono, manya ng'a ebinto ebi bigotigera ontigere, ontigere agatigera onde. Onye gokobundisa abana bao ebitina, abana bao nabo bagocha kogenderera ebitina. Bono, okagete ng'a abana bao babere successful. mpaka banyuome, bachake chifamiri, bamenye gochaka ebitina biria kware gokora buna kware gokorera bosubati bamino, bamenye gochaka gokora ebitina, bachake gokorera bamura bamwabo. Abana aba baoiborete babere batato, onyore bakorwana bono, teri koba ng'a mpeni nokorwania mosubati omino gose mo mo gose omoamate oo gose omonto okoretete iga iga. Bono abana aba baokagete ng'a mbakorochi, ebinto ebi abwatie abana bao, so be careful, ebinto ebi ngocha bire ebi abwatie abana bao, eh, ebinto ebi endamwamu okonya gokwana bosi okonya gokwana kwanya gokwana ota otachareti kende gionsi, otabwati asante, eh, aya mwanyabanto, kaakera Nyasaye mbuya mono ekero omonto agokonyire, chakera abaibori oroche bagakoibora bagokogonki, bagagokinyia okagenda esukuru. Kare akera nonya nabaibori asante, prioritize abaibori bao, make sure ng'a abaibori mbabwate insurance, make sure ng'a abaibori bao nkobatomera nonya fifty dollars nonya fifty shillings kore kore aria Nairobi, batomere buna okonyora kwao kore. Omosani one iga antebetie ng'a rende abaibori bao buna okwenyara, onye igo okwenyara na chidora isano, rende omoibori na chidora isano kera omotienyi, onye igo okoerenda ne chisiringi ikomi, renda mama ne chisiringi ikomi. Bekera mama insurance akere abaibori baye mbuya bao mbuya mono. Abanto baria bagokonyire gwaikire ase gwaikire ekero otarenge kwenyara, tiga kobatebia ng'a omokaiti ng'a ntware gocha korwa ogotakaine, tiga gochaka koenena because ekero abana bao bagocha gokina, bachake gogochanda, nabo ogocha koinyora ng'a abanto baria nakonyete, aye nindoche mbakorete ki? mbabwatie asante. Naende egento kende, sabera abanto amaya. Tikwarorire omonto abwate ebiasara ebi buna biane mbwate ebiasara iga iga, egasi yao tari okong'iyia emerio osarie ebiasara. Sabera abanto buya, sabera abanto eki bagokora kenyare kobasesenia, eh. Egento kende tiga gosaria chinsa chinyinge kogamba penny korwa nyandoche ibere. Inche nduete nyandoche ibere. Emiaka yane nemeao, abaibori bane nabaao, emiaka nachete Amerika neng'ao, nonye nomoerio oyono oche emiaka gose netano akoorire, ogonte ng'a gwakaete intwe gotachireka. Omoerio oyo oroche ochire bono iga nainche nachete kare, ntokoreng'ana. Omonto ochete igoro noyocha rero, mokoreng'ana. Igo tari ng'a namasindano tore. Tiga gosari chinsa chiao, konya kogamba omonto ogokora ebinto biaye, because nechinsa chiao ogosari. Tigonya kogamba abanto ng'a moikaranse ase moikaranse nabanto mwagamba pi enini chividio echi ngokora iga iga live. Ebi chividio echi ngokora iga iga live nchireo abanto bande chigokonya. Omosubati naro ondangeretie riria nabatebetie ng'aki chaaka nonye ne ebiasara nonye ne ebio ogocleaniri chinurse. Chinurse nchibwati chinsa chiko chigoclean chinyomba. Chidoctor nchibwati inyo insa chigoclean chinyomba. Nkabateebia, Genda, genda aase omenyete iga obeke nonye ne risakara ng'a onde nateete ng'aguserwe enyomba. Omosubati oyomo korwa iga iga ore Minnesota akagenda akabwatia advice eyio, akabeka chisaini, bono iga anteeti ng'a go clean chinyomba iga mia mbili, mia tatu rituko. Enyomba eyemo, kera enyomba ere engiya buya iga between two and three hundred dollars enyomba enene. Omosubati oyo nigo aanyigwete ngokwana amasase na amachungwa. Igo bono onye ngocha iga iga, kwanyora ng'a nakwanire egento getari gokogokia, tokogenda gwachia goikaransa ase egete kwanya gosaria chinsa, kogaamba Penina, otigire eki are gokora, natige eki nare gokora ndabakwanere. Gwachaka kogaamba ko- ko occupy, kobeka obongo bwao, omanyete obongo bwao obonge buna egekombe eke, kwamanya koira egekombe kwabeka eubi ime. Obeke egekombe ekeubi oichorie eubi ime aa, eye neubi. Ira obongo bwao obeke egento, obeke obongo bwao nebinto bire fresh. Tiga gocupae obongo bwao na Penny, na Penny nere nomonto omenyete obogima bwaye esabari yaye ere eng'ao. Kora egento keragokonye gose kerakonye efamiri yao. Abanto aba bandorochetwe bonsi pi abaraire, abande nebinto bagokora. Abanto bakonya gokwana embarambamba, embarambamba, embarambamba aa akonya kominyoka abanto konya gokwana bare nkonya kominyoka are. Nabo oranyore nere eyio nere ebiasara biaye, oroche bono oraikaranse onye gokwana embarambamba, embarambamba ere nebinto biaye akare gokora. Omenye gochia oikaranse ongaambe inche nebinto biane nkare gokora. Bono ebe ori na ng'aki chinsa ching'ana ng'aki ogosaria kogamba abanto. Tiga bono nkore, nabatebi ng'a rero endamwamu, endamwamu tebasa gogosoa yagosaria chinsa. Endamwamu negento ekebe sana, buna rero embeo yang'ita, embeo iga eng'itete iga iga nkoro ndose chibese, mwaroche nairete abana bane evacation chibese nachia gocha korigia igaa, embeo. embeo embe endorose, okore ebiasara onyore chibesa oragererie abande abana bao gose oruere abana nimbwate abana babere college, omonto onde ogoikara nse ange omoiri ere oche inbox ontebie ng'a ntomere chibesa renda mbaorokie chiro ere chire egento osogetie embeo yarenge endoro Naende nabo nkobaorokia botambe ng'aki tari tari ande nkore korusia chibesa echi ng'a monto onde atebe ng'a aye obwate chibesa chinyinge kobua omonto. Nabo tore na omogaka iga, ebirogo ebi twaikara nabo chibirogo nabo tokobeka twaikaransa iga arenge, eh, emebuka eye, orochi bono? Nonya ndegane chianga chiane, ee, chianga echi chianga chi'abaiseke, abanto baria mobwate abana abaiseke, ee, barabwo, chidashiki echi, chianga echi, barabwo, ore omoiseke oyo buna nsibe, chianga echi ere nachi naoni chinyinge sana. E Echi chianga echi rero nachi nao nichinyinge, oyo nomosubati oyo ore- oroche okobeka ebirebe. Ebinto ebi bire chidora isano isano, lakini onye kore America, chidora ikomi kobekera shipping. Ebinto ebi okobirigia wholesale gwacha aye gwacha gokeyia amariogi kwakora ki? ama- amagori gwa. kwao. Eke negento keria ekero ogochia korara ogotiga omotwe oo, orore? Omoiseke oyo. Bono inche nonye nde iga ngasaime, eye nesabuni yogoesibia obosio, esabuni eye yogoesibia eye shea butter, amaguta aya naro abanto banchete kabisa. Omwana oyo one, rora akamoiseke agakana aka, echi nechianga chiabana. Nimbwate nebinto, risase ndiro riagorete ebinto ebi, riango ndabeke aa. Risesendire oria agurete chikobi echi chi'abana aba isiko. Oroche aye nebikobi chi'abana aba isiko, chistocking echi mbegete igaa, ebiskati ebi. Bono, ebi nebinto bie bi'ebiro chikesi, omonto oyo abwate chisipesi renga eyemo, ibere, isato, ebinto bie chikesi bioka, oyo ne chitishati akoona chioka, oyo ne chibagi chioka. Naende oroche iga abegete chibagi echi chidola ikomi ikomi. Kwarorire oyo nomoa abafrika, egari chimesa isato, emegoko yoka yoka, oroche emegoko noyo ere iga emiya kabisa. Noyo nomuya kabisa eh, oroche? Nigo okonoera omonto oye abegete yoka yoka yoka eh, chigari chigari isato. Do you have any African print bags? Print yeah.

Bono nabo tore aye mbego tonyegeria egotonyegeria, embego ogoita iga ogoita, oroche egari noo mpageti iga eh. Ororo bono omonto onde ere amanye goteba ng'a yaya, ng'a yaya aye nobwate karatoa, aye nobwate eh karatoa ebiasara ebio bono. ebiasara ebi embere endorose igo minto ribaga togoteberera endamwamu tiga goteberera endamwamu ya occupy ebe esoe ebe egedondo ase obongo bwao na oroche nonya na ebikoba biomire pa chibesa ntaete ndusie iga iga nsomerie abana echinde ng'endere chivacation. echinde ng'akane enyomba chibese okorigia rahisi buna omonto oria abanto aba bakorosa chibese egento ekemo abande ne chisoksi chioka babwate abande ne chirongi chioka babwate abande ne ne endagera yoka bakoonia kera omonto akoonia ebinto biaye so tokeanie endamwamu endamwamu ne embe tiakorora omonto omino gagokora egento gwachaka kogoikaransa korokona nonye ogoko abande mwaikaransa nonye na abana bao kwagambia abana bao igoro ya momura omino. Kwagambia abana bao igoro ya mosubati omino. Abana aba mbakorigerere timbagotegererete. Ekero kaao ogocha konyora nonya gwakure otigere abachokoro bao, otigere abachokoro bao bakonya kogambana. Hm? Kabe kiafu ng'a nki ogotebia abana bao. Onde teiyo otari kwerigeria, tiga kwerigeria moono kwanya koa abanto bande chibesa gotigete abana bao bagochandeka. Nyasae oyo.